ahee ahee um laha nga kona hi le endhawini um hala ku na diromi leyi xisakeni resort um hi rhanga hi ku hakela ti-bills ta vanhu lava nga hi nyika timali um sweswiya swa tolo loko mi lava ku joyina vakhandli group mi ni kumaka zero seven six 566 Uh, vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 56 74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family um,
i want to comment on this issue ya ben mayangani na mr post but uh, precisely ka live leyi nga va na Benny Mayengani eh ku ze ni nga vangi live hi mhaka ku a na ha ri busy hi swin'wana na swin'wana so lexi humelelaka hi lexi if you listen to that live it's the a promo for album leswi nga kahle for un'wana na un'wana ku a ti promote-ela album ya yena but these

Vanhu vo ka va nga si tshama va humesa hi nga katsa vasoni makamba those are not the relevant factors to the Benny Mayenga. The relevant factor is Mr. Post is like his feeling with this album will be great. Man, this is so yeah. So loko u yingisela with a different ear you hear ku

Eh, that's loko a vuye a vuye hi volume a ku malambani tiko ra ka hina eh Jesu wa matiko eh the latest man album ya latest yini ayi mthondolovani ma ya hiyo aliya so he is giving you that vibe ya ichuhwini because is just assassinating mr post you a ah, swi koti ku yimbelela yimbelela faka ti-full stop yimbelela faka ti-what what what he is giving me that thing or he is scared this time around beni mahingani so scared and leswi u nga endlaka ka chuo i mhaka ku i participate ngopfu ka ti-albums to talo na ta va dlaya nyoka vanhu va xikwembu un'wana wa vanhu va yuziwa xama yu hawa va nga hakeriwi leswiya i dlawela ku se yi le kusuhana mkhulu phela mm, so i fanele a participate ka a promota nyakanyaka leyi nga laha hinkwayo like to be honest la hi veni ni honest hi swin'wana vanhu va xikwembu so he is giving me that vibe like um swi ni tikela na ku hlawula risimu and beli mi nga swa ku ya ka themendeli wo hemba mara a ni hi na n'wi tiva so ma in all fairness

a ya vulavula hi ti-live ta yena hi ti-tower leti a nga le ku ti akeni is now falling into the arena because his relevance is very important to beni mayangani leswi a ti miyelelini phoza wa vanhu a endle kahle leswi a no swi vula hi mhaka ku nchaku bifa hi phoza a ku na xi xa nyuwani phosa a nga ta xi vula hi mina xi nga ri ku kona public a ku na xi xa nyuwani a nga ta xi vula hi mina phosa a nga nga xi vulanga ka beni mayangani ka manyangasi ka damba vakhegula so a ni chavi mi leswa and loko o ni bifa a nga va a ni endle munhu xamu a futhi swa na ku xisa ha bifi ya kurisa munhu va ko van'wani va tivaka haka va tiva fana vo oscar makambe ku before before se tinqambi ta serious sweswi na le ka hina ku ve a va lo duma kaya ntsena ma swi twisisa so ya i jaha mito hi mina mhani vava hi mina jaha ri kula mbaca hi mina hambi wo kwata why lava u love it that's ku boh.